U ngħidwa bil-Malti.
Ladies and gentlemen, welcome to the late night show with your host, James Ryder.
Nibdew bil-vending machine ġdida li servi mhux kafe iżda pizza. Da robot li jservilek pizza friska fi 3 minuti mhuwiex l-unika każ ta' robots li qed jieħdu l-post tal-impjiegi ta' livell baxx. Bħalu hemm dar-robot purtinar li kapaċi jnaddaf kamra ta' lukanda fi ftit minuti. Timmaġina tkun qiegħed fuq il-loki meta jidħol fuq hekk robot u jdaħħal idu bejn saqajk qabel ma jtik ċans imqar tifflaxxja? Il-PAMA qed jipproponi ċentru tax-xiri imma mhux fuq art ODZ iżda taħtha. Il-kumpanija pproponiet l-idea ta' ġnien pubbliku b'ċentru tax-xiri taħtu. Jekk jiġi aċċettat, dan jaf jagħti ideat perikolużi lil żviluppaturi lokali. Jekk jiġri hekk, jaf naraw mewġa ta' flettijiet anti-rise li jiġu mibnija u minflok penthouse inkunu nistgħu nħallsu 250 elf ewro biex nitfu lilna nfusna u lil familtna. Il-finalisti ta' Love Island, Dale u Nicola, ħabbru li nfirdu wara erba' xhur flimkien. Għidu li tridu dwar din il-koppja imma għalija kienu fost l-akbar raġunijiet għala x-show kien divertenti. U billi ħabbru t-tmiem tar-relazzjoni tagħhom, setgħu qabdu ħabbru t-tmiem Tal-imħabba nnifisha, aw qalbi, daqshekk jien u int. Iva, dejlu Nikola. Eżhom kienu qed jitnejku, aw qalbi, insa li qatlek. U fl-aħħar klip mill-gespot riċenti tiegħi fil-podcast Bajt u Bacon, iċċekkjahom waħda, rawh daqsxejn nies. U filwaqt is-sezzjoni tal-kummenti tistħajjilha xi rikreazzjoni online ta' Sette Ġunju, Naħseb ta' min isemmi li din kienet biss ċajta goffa. L-aħħar tal-ġurnata ħadd mhu perfett, l-ebda pajjiż mhu perfett, imma m'hemm xejn ħażin billi niġbdu saqajn xulxin. F'dan ix-show iħossni rebbieħ kull darba li intom taraw episodju. Għalhekk aħna nixtiequ nagħmlukom rebbieħa wkoll. Grazzi lis-sponsor tagħna Meridianbet bejn għandkom 10 ewro sport u 10 ewro casino no deposit bonus u tistgħu ssibu l-promo code fid-description. Meridianbet! Always on your side. u nkomplu. U issa ejjew nagħtu ħarsa lejn il-ġrajjiet akbar ta' dan ix-xahar. Tlaqna! F'intervista riċenti mas-CEO ta' Ryanair, Michael O'Leary, in-negozjant Irlandiż, iddikjara li Ryanair prattikament saret il-linja tal-ajru nazzjonali ta' Malta. Bil-ħnieżrija tal-prezzijiet tax-xorb, impjegati b'attitudni tal-ħara lejn it-turisti, Malta verament sabet kumpanija li taqbel mal-karattru tagħha. U x-xebh ma tiqafx hemm. Meta tiġi għaċ-ċelebrazzjoni tal-medjokrità, il-Maltin jieħdu l-medalja taċ-ċikkulata mogħtija bid-deheb. Jekk jirnexxielna nlestu l-ammont ta' xogħol assolutament minimu, kulħadd jistenna banda tal-marċ joħorġu jdoqqu fanfara trumpetti u jaqalgħu ċapċipa. M'hemm bżonn tħares 'il bogħod minn hawn. U ma ninsewx li f'Malta Alla jbierek kulħadd prijorità. Kulħadd iħallas iż-żejjed u kulħadd fl-istess kju għand Limes jew imur ħlejn ix-xatt tal-Imsida. Fl-aħħar mill-aħħar, Ryanair hija kumpanija Irlandiża. U m'hemmx nazzjon aħjar addattata lina, bil-livelli tal-Katoliċiżmu, alkoħoliżmu, postkolonjaliżmu, sessiżmu, razziżmu u patatiżmu li naqsmu bejnietna, lanqas ħa nindunaw id-differenza bejnietna. U r-rebbieħ għal dan ix-xahar tal-premju Go Back to Your Country huwa dan is-sid tal-kera mis-sid ġiewi wara tilwima mal-kerrejja Ġermaniżi tiegħu, iddeċieda li jwaqqafhom milli jidħlu f'darhom. Filwaqt li s-soltu s-sidien bhejjem sempliċement ibiddlu s-serratura, da s-sikopatiku minn Siġġiewi minflok żgombra l-entratura bil-bricks u s-siment. Il-koppja Ġermaniża li kienu jgħixu fid-dar, waslu u sabu lilhom infushom bla mod kif jidħlu f'ħwejjiġhom. F'nofs paniku bil-bieb ta' barra miksi siment, waqt li kien għad għandhom il-pezz ġewwa, immedjatament bdew jaraw kif ħa joħorġu l-povri kelb u qattus. Iżda ammettew li t-tiġieġ u l-fniek ħallewhom ġewwa, għax kif irrakkontaw aktar tard fuq il-medja soċjali, ġew jitnejku minnhom. Għal darba l-annimali importanti u l-qattus ġew salvati, il-Ġermaniżi għamlu dak li l-Ġermaniżi dejjem jagħmlu meta jiġu affaċċjati minn ħajt li jkun ta' xkiel f'ħajjithom. Ma qraw ktieb, ma qraw ktieb tal-istorja. Ħarbu mill-belt tar-ripressjoni, is-siġġiewi, u sabu l-libertà f'Airbnb f'ma jisax lok. U kif jgħidu, meta Alla jalaq bieb, jiftaħ tieqa. Iżda, asla xar pesti tal-Antik Testment ma kienu tal daqs dan is-sid bis-siment. Imma dak li vera ġibidli l-attenzjoni ma kienx li s-sid kesa l-bib ta' siment għax kien irrabjat, għax kieku jimpika f'mument ta' frenezija. Iżda dan kien ħajt mamul bil-briks u miksi bis-siment. Dan ħajjin, u jekk tħares sew lej il-ħajt, għamel biċċa xogħol sew. Dan kien proġett li ħtieġlu jirritorna fuq il-propjeta bil-lanċ ippakkjat ġurnata wara ġurnata. Jistenna s-siment jitħalla, tipoġġi fuq il-bricks bil-galbu, li jagħmlu l-uniku raġel fl-istorja lokali kapaċi jwettaq vendetta b'nvel. U probabilment martu ilha tistenna xi sentejn biex iwaħħal xi ġiex kafef. U mnalla ma ġiex f'idu l-qattus tal-koppja għax kieku kien joħroġ minn hemm jidher qisu Han Solo. Proset Concrete Angel! Jekk it-tfal qegħdin l-iskola u m'għandekx għad titissajjar, agħżel l-isponsor tagħna Avotaco! Fejn issa tistgħu tordnaw direttament minn fuq il-websajt tagħhom u għandkom delivery b'xejn fuq order ta' iktar minn għoxrin ewro meta tuża l-kowd DRIVEBY. Avotaco! U nkomplu. Aktar kmieni dax-xahar Malta laqgħet turisti minn kull rokna tad-dinja għal Europride, ċelebrazzjoni tal-kultura LGBTQ+ U t-taqbida bla tmiem għad-drittijiet ugwali. Iżda mhux kulħadd gawdih il-Pride. Ivan Grech Mintoff, mexxej tal-Partit Kristjan Konservattiv aba, kif ukoll l-akbar killjoy, Hesha Buzz, kien kif mistenni imdejjaq b'dan l-avveniment. Sostna wkoll li madwar elf persuna biss attendew. Fil-jiem ta' qabel il-parata, Grech Mintoff ipprova jattendi produzzjoni teatrali ta' drag queen Olivia Lilith immirata lejn udjenza ta' tfal. Meta applika għall-biljett, niżżel lilu nnifsu bħala child. Aħna nixtiequ nawguralu talli fl-aħħar ammetta li għandu l-kapaċità mentali ta' tifel ta' disa' snin. Din mhijiex l-ewwel darba li Grech Mintoff daritlu l-bajda ħabba rexta. F'Marzu, allegatament iffastidja ċorma tfal li kienu qed isegwu rexta dwar il-fluwidità tal-ġeneru. Dan hu pjuttost ironiku, meta żżomm f'moħħok li l-istess Grech Mintoff huwa konvint li n-nies omosesswali moħħhom fit-tfal. Ironiku daqs li ssemmi l-partit politiku tiegħek wara band tant maħbuba mill-komunità LGBTQ. They don't care what do the homophobe. They don't care what do the transphobe. They don't care what make the bigot. The gay. is gay. Dan ix-xahar l-isponsor tagħna Menux se jkun qed joffri kreazzjoni ġdida, il-Chocorange Entremets. Din id-diżerta hija limited edition ġifieri morru waqt li għadkom iċ-ċans. Apparti mill-fatt li chocolate orange hija l-itjeb taħlita ta' tomiet, il-proceeds kollha għal din id-diżerta sejrin lejn il-fundraiser ta' Andrea Calleja. Biex tkunu tafu iktar dwaru u kif tistgħu tgħinu, agħfsu l-link ta' fuq. Get well soon, Batman! Manux! Unkomplu. Nofs il-popolazzjoni ta' Malta temmen li meta tmut sa titla' l-ġenna. Dan ifisser li n-nofs l-ieħor tal-popolazzjoni huwa ħafna iżjed realistiku. Ħa ngħiduha kif inhi, il-Maltin qegħdin on first name terms mal-qaddisin kollha, peress li jniżluhom kuljum bid-daqq. M'hawnx Malti wieħed li ma jafx jiġbed sensiela titli tal-Madonna li ma tantx ifaħħruha. U l-qaddisin nittrattawhom qishom Pokemon, min hu l-aħjar, l-aktar feroċi, u l-akbar annimal bejniethom. Aqbadhom fil-ħin, ejja minn hemm ġbin, qaddisin! Imma ħa ngħidu li vera jaslu sax-xatba tal-ġenna. Taħseb li kwarta miljun Malti ħa jistennew ġo kju biex jitlu x'imkien? San Pietru se jaqla' x-xebgħa b'paqpa' das-sikin manager tal-Lidl jiftaħ il-ħanut fuq Black Friday. Jekk trid tirbaħ punti mal-Prim Ministru eternali u forsi taqla' timeshare fil-Ġenna, dawn huma ftit affarijiet li tistgħu tippruvaw. Top Five huma! Ibagħtu SMS in-nanna darba fil. Oħorġu ż-żibel fil-ġranet li ħaqqhom. Ivvutaw fil-Eurovision. Tnaqqrux l-imqarrun meta tkun għadha fil-forn. Tinsewx li x-xitan jgħix fi tqarmiċ. Agħti mill-inqas għaxer ewro l-istrina. Donazzjoni ta' ħames ewro jwasslek sal-purgatorju Malti, fejn kull ma tista' tiekol hija minestra, l-uniku ċelebrazzjonijiet li jeżistu huma l-parties tal-magħmudija ta' kuġintek, u fuq it-television ma tara xejn ħlief it-tielet staġun ta' Simpatiċi. U ovvjament kulħadd jitla' l-ġenna fil-karozza tagħhom, hemm parking kemm trid u t-triq hija perfetta. Għax dik ovvjament hija r-rotta li ħa jieħu l-Papa. U x'ħassib kif tasal? Jien nimmaġina li l-ġenna tal-Maltin ikollha baħar blu ċar, bajjiet vojta u nodfa, ħobż biż-żejt ta' barra minn hawn, raġel ibiegħlek il-ġelat minn fuq dinghy u kili kiesaħ silġ. Immaġinaw kemm huna mingħajr it-turisti u dawk Sambes li fottew kollox. Fl-aħħar, jekk tridu tesperjenzaw l-Infern Malti, kellmu l-Kunsill Lokali tal-Imsida biex itukom permess għall-avveniment ta' xbiex. Malajr taslu. U grazzi ħafna talli segwejtu dal-episodju, nfakkarkom li dal-episodju kien miġjub lilkom grazzi lil Manouche, Avo Taco u Meridianbet. Nerġa' nirringrazzjakom, nawguralkom l-isbaħ Ottubru u l-isbaħ back to school period. Narakom l-episodju li jmiss, il-lejl it-tajjeb u ħodu ħsieb.